l-ħat li fil-coach tana eh, Sur Matteus Grasso kif inti? Tajjeb ħafna, ta?
Tajjeb, għednu Fakkartuni xaħġa, jina konta bil-karozza fil-bidu. Eh. Tajjeb, issa kjati għal 15 sena. U għal-bidu kull daqqa zaħira bajda, jek, peress il-karozza kienet sewda. Kont naqbat naqan il-polish u namillu dik it-tikka, jek. Ma jider, jek Bizmin, tant saret pasta zata, dejjem iżdiet eh. maħħa li kont nistkar uħroġ bil-kalem. Ġek.
Ovvja. Lajt il-bumper imbagħad. Jo ovvja.
Tajtu lira li kien il-bita. Mela, kif aħna l Tajjeb ħafna, ta' tajjeb ħafna. Llum xtaqt nitkellem naqra sanna, dan ikun żmien qisu ħafna nies jibdew jaraw it-temp jibda jisbieħ. Taqta dal-jumej li kellna insomma, ah. kena għamal temp ta' mux ħazin. Eh, u xver. Eh. Imma specialment jaqleb marzu jibdew jaraw xe jamlu biex issa li kun ġej rebija u s-sajf nibdew nixxejpjaw xi naqra. U l-ewwel ħsieb ikun mela ħanamel dieta. Bin-nail polished.
Bin-nail polished tikteb xi ħaġa. Bin-nail polished tal-abdomina.
Prosit, idea tajba. Allura l-ewwel ħaġa li teħel mara hija l-ikel. Jgħidu mela jiena naqbad u nagħmel pereżempju dieta jsejħula. Crash diet.
Crash diet. Jew insibuha fuq xi magazine jew l-internet. L-internet. Issa tajba tkun hawn dan illi malli aħna ngħidu isma' irrid nagħmel dieta, anka qisek kif qed tgħidha lilek innifsek, diġa qed tippreparak biex tfalli, f'liema sens. Mela ħafna nies flok ma jgħidu isma' jiena ħa nagħmel xi ħaġa biex inġib ġisem, ħajdu kif inhi, pereżempju, jgħidu ħa nagħmel xi ħaġa biex innaqqas Issa moħħna kif irreaġixxi, kwalunkwe ħaġa li jrid inaqqas jew jitlef jew ma jibqax jagħmel ma tattirax. Mela per eżempju, biex inġib eżempju li m'għandu xaqsam xejn ma biex tifmuni. Jekk li tfal ngħidulhom ilab inqas u studja aktar, dak diġa qisu mill-ewwel ħajdlek ħoj mhux bitniex il-biċċa tax-xogħol. Però jekk tgħidlu isma' aqra dak il-ktieb ħallit il-ħaq Xixtieq jilħaq avukat pereżempju. Li ma taħsbu minn dawk it-tnejn taħdem l-iktar, minn kejja li qed jagħmel l-istess ħaġa eżatt. Avukat ta' l-iktar flus. Na, immaġina jien. Allura, u aħna moħna ġifieri mhux differenti minn ta' tfal. Jekk aħna qogħdu ngħidu sma' ħana mhux biex nitlef jew biex inneħħi jew biex ma nagħmilx, dak normalment mhux ħaddum

Fajn. Issa però jekk ħaneħlu ma' punt wieħed, dak inkunu qisna għaddejjin b'xi tricycle san. Fuq rota waħda. Issa di tricycle b'rota waħda, ara xi ħsejjes ħad tagħmel minn wara. Naħseb ma timxiex. Ma timxiex daqshekk tajba mhux hekk. Għax iż-żewġ pilastri l-oħra huma il-weight training mela aħna nużaw ċertu weights illi jista' jkun anke ġisimna stess Jiġifieri mhux bilfors nerfgħu il-weights nimmaġinawna xi bodybuilder, imma anke nagħmlu exercises li fih qed nerfgħu ġisimna stess. Tipo l-push-ups, tipo l-pull-ups. U planks u affarijiet hemm ħafna, prosit. Il-pilastru l-ieħor huma exercises tal-qalb. Illi daw qed jippumpjaw lek il-qalb b'tali mod li inti prova titkellem ma' Daniel pereżempju waqt is-session u tgħidlu ħankellmek wara x'mhux jirnexxieli.

Tajjeb, fil-verità sabu li jekk għamlhom it-tnejn flimkien, jiġifieri jekk it-training ikun pjanat b'tali mod illi inti waqt li qed tagħmel il-weights qed tħaddem ukoll qalbek, dak sabu li apparti ħa tifranka l-ħin, għax il-livell bħala toqol jekk nista' ngħidu hekk tqal, ħa ġġib iktar riżultati milli kieku tagħmel is-siegħa għall-mod tal-kelma, però għaddej iktar bil-mod. U naħseb hija kruċjali wkoll li tiddejjaq. Dejjem meta jkun hemm tul ta' ħin ma ġessija u nofs il-ġim jiena personali kikun iġġen. Dik possibilità waħda dejjem. L-iktar nisimgħu jkunu illi n-nisa speċjalment li qed jisimgħuna jkollhom it-tfal, li kollhom ix-xogħol, li kollhom ħafna f'ħarba l-kelma. Ħarba l-kelma.
Mela inti jew ħatara bħala skariċ Illi għandi sija u nofs training, jew sija training u mbagħad traffic u mbagħad hekk u nħasel, allura forsi ġebdet realistikament sa u nofs. Ok? Milli. Għax kelma tajtu koll imma u tkun il-ġib. Ah, allura bad ħafna nies jispiċċaw jgħidu mela isma' ħilla dik qed toħodli sa u nofs. Namela darba darbtej fil-ġimgħa biss. Minnaħa l-oħra sabu illi meta dik tkun iqsar, Dinatura ħa nsibu iktar ċans għaliha. U allura l-equals il-bottom line huwa illi jien aħjar nagħmel nofsi għasura ta' nies bis-saħħa erba' darbiet, forsi ta' inqas klieta fil-ġimgħa, milli darbtej sa tej u nofs. Mhux biss tar-riżultati li ġib ġismi, imma anka għal moħħ. U jista' jkun li meta tkun iqsar tagħmel iktar l-almu tiegħek biex tagħmel l-aqwa. Għax tgħid nofsi aħna dili malaj, mela jew naħlija jew nuża. Ġifiri dik xi ħaġa dak punt tajjeb ħafna. Eh, Ġieli noqgħod ngħid ngħid tisma' lajja daw issa nisfurza. Kamil darba ngħid. Dik il-forza u inti qisek meta ħadd isforza iktar, wara ħadd ħossu kaħjar. Ġifiri xi ħaġa oħra xaqt insemmi llum hija di tippruvawx tkunu komdi waqt it-training. Għax hekk inti komdi kti tgħidu rajt ħafifa, għajtaw xi ħaġa ħażina għajt jew it-trainer qed tkun ġeneruża wisq, jew inkella l-weights li qed nuża jiena u maħfif wisq. Għax dik in-nofsija trid bati b'tali mod li ma tkunx komdu Biex tara riżultati. Kif hi? Għadna ma għatta jen. Kollox ħafifa. L-Austria hija ħafifa. Staqt nistaqsik xi ħaġa, case in point. Sfortunatament, bħalissa jkun hemm ħafna nies bil-mart u x'naf Issa, għalkemm kont tixtieq tmur is-sessions u daw l-affarijiet, Kummari, kummari, ma ġem xtamez, u mux fer laqas fuq il-lista madwar. Eh, eżatt, għax marradhom.
Hemm xi affarijiet li wieħed jista' jagħmel id-dar, forsi xi zi eżerċizzji, xi tip ta' xi ħaġa. U ħaża the same lines. Ma tiflax. Tajjeb li tmur tagħmel session. Dik oħra tajjeb wis. Mela ara. Tajjeb. Jekk inti għandek problema, mela jekk inti hemm marda,

Xi ħaġa li mhux ġejja mis-sider, pereżempju mhux xi sola, xi katarru, ah. tajjeb. Minn ebgħa f'din hekk il-fuq tista' tagħmel training forsi tieħu daqsxejn iktar bil-lajma, jekk nista' ngħidu hekk. Imma jħallik it-training.
Jekk jħallik it-training.
Imma taħt l-on tajjeb importanti illi jekk se nagħmlu tagħmel xi mixja. Kważi kważi il-mixi sabu aħjar milli toqgħod mistrieħ biss. Ġifieri inti ħrixt u ġas ħatta relax illi jekk ċempillek dan jista' jtwiġbu fuq il-mobile Dik ħatejn ħafna. Mela dik importanti ħafna wkoll. Allura nevitaw it-training jekk hija xi ħaġa għandek. Meta it-temperatura tkun b'xi sevrin u birriħ ġej għal buċa l-faċċa ta' toqgħod naqra tant ukoll. Naqra. Kif kalessa dik ukoll, eh? Jiddependi. Mm.
Xtaqt nerġa' mur naqra ta' qabel għal punt illi jekk aħna rridu nitrasformaw, jekk irridu nġibu dak il-ġisem jekk dawk in-nisa jixtiequ jilbsu pereżempju size 8 flok dak is-size 12 dan is-sajf pereżempju, aħna rridu naraw għalfejn qed nagħmlu għadi għax tajb li nfehmuha wkoll. Mela, Jekk aħna ħanamlu pjan ta' ikel biss, dak għandu limit sa fejn jista' jwaslek, għax inti isek qed tajt isma' jiena ħanaqta' ċertu imbarazz, ħalli ma nibqax inżid. Fajn. Issa, li kell aktar ħajatik huwa ħelt, eh, ġifiri l-aktar ħajatik huwa li tħossok tajjeb, illi inti tiffunzjona aħjar, eċetera, eċetera. Però ħajqaf hemmhekk. Inti iktar ma ddum tagħmel pjanta ikel li huwa l-istess. Mingħajr ma jkun hemm exercise, Iktar hemm lok illi teħel meta tajt isma' jiena nżilt sattali pereżempju wejti jew sattali sajz u nagħmel x'nagħmel avolja qed nikol l-istieq waħilt. It-training ħajjejna biex hemmhekk qatt ma nibqgħu. F'liema sens, illi meta inti qed tagħmel ċertu weights pereżempju, tħaddem ġismek kollu, dejjem qed tifforma u dejjem ġismek qed ittieħ challenge battikatek nista' ngħidu hekk itqal. U da bħal kollox anka fl-iskola, wara year 1 tilaw year 2, year 3, year 4, year 5. Jekk tibqa' dejjem year 1, tal-year 1 ħad titgħallem. Meta bil-weights bit-training qed tibqa' tintensifika, mhux inżidu l-ħin, importanti. Flok ma nżidu l-ħin, inżidu l-intensità, inti ħad tibqa' tipprogressa. U mejja meta ngħidu l-intensità, eżempju żid il-weight, Jew tagħmel iktar l-almu tiegħek. Tajjeb, mela pereżempju kien hemm. Normali tagħmel 10 pull ups, tipprova tagħmel 30. Eh, eżatt. Pereżempju kien xi trainer żgħira dejjem jipprova nirreferu għal ħadd tajjeb illi għall-bidu tgħidlek isma' għamel 30 sekonda f'dik il-pożizzjoni bil-plank. Biżmiet għajlet 40 sekonda, tajjeb, xorta hija nofsija. U importanti għalek nifsek li tkun taf, eżempju, li inti taf tagħmel 30 push-up u biex imbagħad iktar iżid. Ġismek ħajurik, taf, ġifieri meta inti ħad tipprova tibqa' dej, isu

Mela jiena dejjaqt li pereżempju qiegħda nilbes size 14, illi ġej is-sajf ma nistax nilbes qasir għax nistħi, illi jkun hemm qed jikkummentali li qed nitqawwa, illi għal mod tal-kelma immur anka nixtri u mhux qed insib x'nilbes, niltaqgħu magħhom dawk u jekk ikunu miktubin ħafna aħjar milli ġast taħsibhom. Għal ħsieb jiġu jmur bil-kitba tibqa' xi ħaġa fissa. Dik hija motivazzjoni mod. Il-motivazzjoni l-oħra hija ta' fejn nirrid nasal. Mela per eżempju niftakar ċar kristall Sander jgħidli, jiena m'iniex kuntent illi per eżempju nirtira minn xogħli daqs ftit ta' snin oħrajn qed nibqa' inservi lil povru nibqa' ndaħħaqhom it-tul ta' żmien. Jiena rrid illi għandi xogħol u rrid niddendel ma' ximkien, inkun nista' niddendel mhux qisni l-istaġnat hemm imwaħħal, jiena rrid li ma jkollix żaq illi meta jiltaqgħu miegħi joqogħdu jollu wieli. Dik hija. U kulħadd ikollu raġunijiet tiegħu. Kulħadd ikollu. Sam bidlet, eh? Għaliex.
Tara, telid lum ma xorta. Il-qabda għalek.
L-għalek eh.
id-dulek għal-bicċek. Jow iktar gravi għaw. Xieġralek, Marelli? Tajba, dika. Marelli kif il-qat, ja. U naħseb dil-pajis klassik iktar, eh? U bejn il-nisa li nutawa ħafna iktar. Isma jtma ġarek xej, u kem rajtek inżilt. Minn ġewwa tkun qed titbaqbaq dik tkun kif tnaqqset hemm xi waħda.
Jew kellha jew kellha hawn issu marid dak sa miskin ħolo. Tibqax tolob għax qed tikries. Fix-xogħol tagħna li ħanamlu ħankun qed niddiskutu d-differenza bejn ovvjament b'mod kompletament differenti, imma bej il-healthy living u le, ġifieri. Ix-xaħam żejjed.
Qatt m'huwa tajjeb. Ejwa, ejwa.
Mhux isu Għafik xtant salim, dak ma peress li għana għaddej bl-sfidi, nkollu għet nqablu il-healthy living ma dak li munda. Minn ħajkun għet jitkellem dwar um, Mustaċċu.
Mustaċċu. Mustaċċu. Da, ġifiri, eh, il-motivazzjoni hija kruċjali, għax jekk inti mhux motivat, minn tix ħatasal. Imma kif nitkellmu magħna nfusna, u rajt xnajdu, mela flok minn ħan itlef, xħan akwista, Normalment il-moħħ ikun ridu aktar, però dak ikun l-starting point. Illi naraw għalfejn qed nagħmlu li qed nagħmlu. X'inhu jdejjaqni, ħaneħles minnu u fejn irrid nasal. Biex nagħmel round up ukoll, l-exercise mhux ġast dik in-nofsija illi ħanamlu. Ġifieri mhux tgħid isma' jien għamilta n-nofsija ta' kull ċans li għandi ħanoqgħod bil-qiegħda ja tkun maqsuma biqtuħ ta' laħam, għax l-ewel tlettijiem normalment hekk jiġri nifnek. Imma, imma. Darba minn ċom, hekk jiġri dal-aħħar. Ma kontx nista' nagħmel iktar saqajja minn daqshekk, ma daqshekk.
Imma jekk inti mbagħad taqbad ir-rutina li dejjem bil-qiegħda, dak ħajsir vizzju misħut u ħajspiċċa itel fil Ħala dik di, il-berat erba' persuna qalti dal-kliem. Sa dak il-ħin kienu xi satejt li trawar nofsinhar kien għadha dak ħadet kafe u pakket snacks. Għajt mhm. li nippreferi ma nikolx U ma nagħmilx exercise, xtajt dwar xi ħaġa bħal din? Mela, literalment isek ibat revolver u sparajt f'saqajk fil-ma sens. Illi inti jekk mhux qed tagħmel training, alright, mhuwiex ħa tibqa' tara progress. Issa hi speċjalment jekk jimar daqshekk fil-baxx. Illi ġifieri fis-sens qed ikol ftit wis tar għamlet xejn daqshekk ħażin fil-ħajja. Fil-meta immaġina kienet għamlet 200 kalorija u wara kemm u wara kemm ħadmet iktar. Kalorija, x'mhux kalorija tajbin.
Dik waħda, imma ġisma kitella l-handbrake den. Jgħidlek isma' jekk inti qed titini 200 kalorija jien hawn b'xi mod bihom irrid ngħix. Mela hu mhux se jħallik titlef xaħam, anzi dak ix-xaħam ħajar kif ħajamel biex iżommu. Allura bata kiżid ftit. Ħajjieħu dak isu ġiet il-manna mis-sema. Ġejtu hija ħajar neħduh dak. Ħajar iżommu ġiet għaddini minn ċertu kedet. Allura mbagħad nagħmlu froġa sħiħa. Mela le. U dik hija Il-bilanċ eżatt. U dik hija tricycle. Ikel sura ta' nies, exercises li jinvolvu l-weights, exercises li jħadmu l-qalb. Kif hawn Matteus dal-waqt anke biex ninkuraġġukom daqsxejn sewwa nkunu qed norganizzaw sessjoni f'daqqa eh, fejn min jixtieq jiġi, ovvjament sa jidilna kemm nifilħu, noqogħdu ġo kamra jew nkabbru l-kamra fil-każ. U eh, sabiex anke intom kunu tistgħu tesperjenzaw din nofsija eh, intensiva kif tkun li mixej ta' barra minn hawn ukoll ta' minn ngħidu hija xi ħaġa li ħadd batu imma fl-aħħar mill-aħħar tieħu gost ukoll. Ħanħabrulkom data iktar tard jekk jinteressakom tiġu ibatunna email mhux se tħallsu assolutament xejn ħadd iġu ħadd ippruvaw ħaneħdu gost kollha f'daqqa u ħaniffilmjaw u ħanorwilkom fuq 12 to 3 ukoll. Grazzi Matteus, għana l-tawġi Matteo oħra, ciao!